Ix-xemx sajfija. Insellmulkom u nilqgħukom għal episodju ieħor mis-sensiela ta' Etimoloġija, il-programm fejn ngħoddsu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. L-ilżaqq u kulħadd iħobbha, u l-ikel huwa parti essenzjali mir-rutina tagħna ta' kuljum, kemm jekk nieklu qisna għasafar, kemm jekk b'mod moderat, kif ukoll jekk nesaġeraw ftit iżżejjed. Għal bosta, l-ikel iservi ta' skop fil-ħajja, u mhux l-ewwel darba li kliemna jaqa' fuq x'sajjarna jew x'se nsajru, jew x'kilna tajjeb fir-restorant li nkunu żorna. Iż-żewġ kelmiet li għandna għalikom illum imissu mat-tema tal-ikel. Fl-ewwel parti tal-programm, se nibdew b'Ġorġ Farrugia li se jkellimna fuq il-pari imbulmat u imburġat, waqt li fit-tieni parti tal-programm, Mark Vella se jkellimna fuq il-kelma trejjaq. Il-kliem imburmat u imburġat lili jfakkruni spiss fiż-żjarat tas-Sibt f'nofsinhar f'ħin l-ikel, meta kont immur għand nannti biex inżurha u biex nimla l-ħawsla. Dejjem kienet iżżoqq lili u lill-kuġini bl-ikel bnin li taf tagħmel, iżda ma kienx jonqos li l-platt ikun mimli sax-xfar u konna noħorġu mingħandha mimlijin sew. Meta nitkellmu, spiss nesprimu ruħna billi nagħmlu analoġiji b'espressjonijiet marbutin mal-ikel. Għal xi ħadd li jimla l-platt b'mod esaġerat, jew f'xi bufè iġib aktar platti milli jmissu, tisma' lil min jgħid li għandu għajnejh ikbar minn żaqqu. Bl-istess mod, għal min ifawwar il-platt tiegħu sa fuq, b'esaġerazzjoni ġieli ngħidu li jkun ġab mejda ikel fuq il-platt tiegħu. Min hu wikkiel, ma jafx jistenna, u kif jara l-ikel, ikun irid jiekol minnu bla dewmien, ngħidu li tkun waqgħetlu żaqqu. Lil min tarah jibla jew jiekol affarijiet li jħaxxnu, b'ironija, tisma' lil min jgħid li jkun għaddej fuq ħassa. Espressjoni ħelwa oħra marbuta mal-eċċess tal-ikel hija l-ikel ħareġ minn widnejh. Kif tistgħu tobsru, din tingħad meta jiġi perjodu, ngħidu aħna, fi żmien il-Milied, li fih tibda tiekol ħafna aktar mis-soltu. Tlaqna bl-ewwel rokna tagħna. Ħa nisimgħu aktar tagħrif dwar il-kelmiet imbulmat u imburġat. Tajjeb, dawn iż-żewġ kelmiet imbulmat u imburġat eh, huma simili però mhumiex l-istess u hawn min jitfixkilhom ma' xulxin. Ejja nibdew bl-ewwel waħda imbulmat. Min fejn ġejja l-kelma imbulmata, hawnhekk għandna nuqqas ta' bil fost l-istudjużi. Per eżempju, jekk eh, tfittixa fid-dizzjonarju ta' kulina, jgħidlek li l-oriġini tal-kelma hija inċerta iżda possibilment ġejja mill-verb imborma li ġejja mill-kelma borma, jiġifieri mimli daqs borma. Skont u fil-fema tiegħu fil-fatt hawn min jgħid minflok imbulmat hawn min jgħid imburmat minn borma. Imma fil-verità il-borma tista' ma tkunx dejjem mimlija kollha. Saracino Anglott imbagħad fil-miklem jgħid li ġejja mill-Isqalli imbulimari. Jiena fittixta fit-trajna, fid-dizzjonarju ta' trajna tal-isqalli, ma sibtix, il-verb ma sibtux imbulimari, pero jista' jkun li Saracino Anglott ġaba minn xi sors ieħor, minn xi dizzjonarju ieħor tal-isqalli. Hemm ukoll imbagħad min jgħid li imbulmat ġejja mill-istess zokk tal-kelma bulimja. li ġejja mill-Grieg li tfisser ġuħ kbir. Jiġifieri qegħdin naraw l-etimoloġija tal-kelma imbulmat mhuwiex ċar u m'hemmx qbil unanimu dwaru. Issa xi tfisser imbulmat? Imbulmat hija dik is-sensazzjoni meta tħossok skomdu, meta tkun kilt ħafna xi ikla kbira. Kif ngħidu bil-Malti tkun tħanżirt, tkun kilt aktar milli tiflaħ, tajjeb, u tikkoppa l-istonku. Bħal meta tgħid l-aġin imbulmani, tajjeb, U minħabba din it-tifsira li tkun mimli aktar milli tiflaħ, maż-żmien nistgħu ngħidu din il-kelma wessgħet it-tifsira tagħha u bdiet tintuża f'kuntesti oħrajn bħal meta xi ħadd jew xi ħaġa tkun mimlija aktar aktar milli tiflaħ, bħal pereżempju xi ħadd li ngħidulu imbulmat bin-nervi. Ġifi qgħod attent, tkellmux dakinhar eh, warrablu għax mimli tilja nervi. Jew inkella bħal meta ngħidu għandu ħalqu mbulmat biċċa ħobż, jiġifieri kważi kważi bilkemm toqgħod f'ħalqu din, tajjeb? Hawn min iħallat il-kelma imbullat jew imbullat minflok imbulmat, imma din il-kelma imbullat għandha tifsira differenti, imbullat jew imbollat ġejja mill-minnu bolla, tajjeb, imbolla, u dik tfisser tittimbra ittra, jiġifieri dik m'għandhiex x'taqsam Imbagħad hemm inħallat ukoll imbulmat ma' imburġat, forsi minħabba li t-tnejn b'xi mod ifissru li tkun mimli ħafna. Imma imbulmat u imburġat ma jintużawx neċessarjament dejjem fl-istess kuntest. Pereżempju, jiena ngħid li għandi basket imburġat bl-affarijiet, imma mhux basket imbulmat bl-affarijiet. Tajjeb, u għalhekk allura nistgħu nitkellmu fuq żewġ verbi li għandhom bejn wieħed u ieħor din l-istess tifsira li tkun mimli aktar milli tiflaħ, il-verb imborġa u l-verb barraġ. Il-verb imborġa ġej mill-isqalli burġu. Burġu li skont trajina d-dizzjonarju tal-isqalli, burġu li tfisser kwantità ta' materjal jew affarijiet li jkunu miġburin fuq xulxin, bħal pereżempju munzell, eżempju tal-qamħ, jew inkella qatet ta' tiben fuq xulxin f'għamla ta' koppla jgħid, jiġifieri jkunu ġejjin biex ngħidu hekk għall-punt ta' f'għamla ta' koppla. Il-verb billi sqal li huwa imburġari jew abburġari li tfisser propjament tagħmel munzell tal-qamħ, pereżempju, wara l-ħsad. Tajjeb? Il-verb barraġ ġejja mill-Għarbi burġ li tfisser torri u li minnha joħroġ il-verb barraġa li tfisser propjament tibni torri jew inkella swar għoljin. Issa, Saracino Nglott fil-Miklem jagħmel distinzjoni żgħira bejn it-tifsira ta' imborġa u barraġ. Filwaqt li t-tnejn ifissru tagħmel munzell jew tagħmel turrun tpoġġi l-affarijiet fuq xulxin, bħal meta ngħidu borġ ġebel, u ifissru wkoll timla ħafna aktar milli joqgħod fil-post meta tfawwar l-oġġett, bħal pereżempju ngħidlek imborġa kuċċerina biz-zokkor. kuċċejna imburġata biz-zokkor jew inkella barraġ il-kejla bil-ġwież imliha ħafna aktar milli tesa', tajjeb? Però barraġ għandha tifsira oħra li imborġa ma tħoddix din it-tifsira. Barraġ għandha tifsira oħra li tfisser tibni ħaġa fuq oħra biex tibni torri jew inkella iddawwar eh, belt biswar. Aquilina, min-naħa l-oħra, ma jiddistingwix bejn il-verbi barraġ u imborġa. Jgħid li imborġa tintuża aktar, tajjeb, imma mbagħad jagħti żewġ tifsiriet oħra li ma ssibhomx fil-Miklem. Dawn iż-żewġ tifsiriet huma waħda minnhom Bħal li meta tibni ħajt tas-sejjieħ imma mhux b'ċertu sengħa, kważi tibnieh bl-addoċċ, mingħajr sengħa. U t-tifsira l-oħra hija b'referenza għall-baħar, meta jkollu ħafna mewġ, mewġ kbir, qisu l-mewġ qed jinbena waħda fuq oħra, allura f'dak il-każ il-baħar qisu qed jidher ikbar mis-soltu. Tajjeb ngħidu wkoll li fil-Malti nsibu ħafna toponomi bil-kelma Borġ, ismijiet ta' postijiet, lokalitajiet bil-kelma Borġ. Pereżempju għandek Borġ in-Nadur, Beżebbuġa, għandek Borġ il-Għarib, Għajnsielem, Għawdex, għandek il-plural ukoll ta' l-Ibraġġ jew inkella tal-Bruġ, Għawdex. Fit-tieni rokna tal-programm ukoll se nitkellmu dwar kelma interessanti marbuta mal-ikel u din hija l-kelma trejjaq. U f'kuntrast din id-darba se niġbdu ħarsitna fuq il-ftit u mhux fuq il-ħafna. Jekk il-lingwa għanietna b'għadd ta' espressjonijiet marbutin mal-eċċess fl-ikel, hekk ukoll provdietna bi qwiel u idjomi li juru nuqqas ta' ikel jew ftit. M'għandux għaxja ta' lejla ngħidu għal min hu nieqes mill-flus u lanqas għandu biex jgħaddi għall-ikla ta' flaxija. Min-naħa l-oħra, jekk persuna tkun kilet ftit u baqgħet ma xebgħatx, ngħidu li ma tkunx daritilha maż-żokra. U ġieli smajtu lil min jgħid li baqa' bir-riħa? Din tintuża għal meta xi ħadd jibqa' b'xejn u ma jakkwistax dak li jrid. Biex norbtu aktar mal-verb rejjaq, insib affaxxinanti fil-lingwa tagħna il-modi differenti ta' kif nistgħu nieklu. Wieħed jista' jinduna li l-verb kiel ma jaqdiniex dejjem jekk irridu nfissru li kiel ftit jew kiel ħafna. Jekk tiekol ftit, tisma' lil min juża l-verb teftef. Per eżempju, Kilt xi ħaġa llum? Iva, teftift ftit ross. Verb ieħor ħelu li jintuża għal meta tieħu xi ħaġa ħafifa huwa gerrem. Ħafna drabi, imma, aktar nassoċja meta ngerrem xi gallettina jew pakkett tal-ħelu aktar milli meta niekol ikla sħiħa. Simili ta' teftef, hemm ukoll il-verb naqqar. Il-favorita tiegħi, però, tibqa' espressjoni bil-verb qarben. Kemm kemm qarbinni, ngħidu b'dispjaċir, għal meta verament ikunu temgħuna ftit. Imxu issa nisimgħu lil Mark Vella ikellimna dwar l-etimoloġija tal-kelma trejjaq u niskopru aktar minn liema nom ħiereġ dan il-verb. Nittama li l-programm tal-lum qed jinżlilkom għasel u li ma ħallejnilkomx togħma qarsa. Trejjaq hija kelma interessanti għaliex ġejja, in-nisel tagħha huwa minn nom li ma tantx nużawh, huwa riq. Rieq li jfisser bżieq. Rieq għandha l-għerq r-r-j-e, u allura trejjaq tfisser li inti toħloq dik it-tikka tal-bżieq. Rieq ukoll nużawha f'espressjoni meta tgħid kelmtejn għar-rieq. Jiġifieri tgħid kelmtejn kemm biex tgħidhom, kemm biex meta titkellem toħloq daqsxejn bżieq, toħloq daqsxejn umdità f'ħalqek bħallikieku. U allura titrejjaq tfisser li inti kemm tiekol xi ħaġa, kemm tiekol xi ħaġa, speċjalment meta jkollok il-ġuħ, ikollok dik ix-xewqa li tiekol, kemm tiekol xi ħaġa biex tibda taqta' l-aptit. U allura meta taqta' l-aptit, tkun qed toħloq dak id-daqsxejn bżieq u hekk tkun qed tibda l-proċess ta' diġestjoni bħallikieku, hux hekk, għax tibda tiddiġerixxi jew tibda tiekol meta ddaħħal l-ikel f'ħalqek, toħloq il-bżieq u mbagħad id-diġestjoni tibda. Ġifieri hija espressjoni sa ċertu punt bijoloġika ħafna li tagħmel sens mal-proċess diġestiv. Allura meta titrejjaq inti tkun qed tieħu xi ħaġa biex tibda il-proċess tas-salivazzjoni. tal-bżieq. Mela allura tieħu xi ħaġa biex titrejjaq, biex toħloq il-bżieq f'ħalqek u tibda tiekol u tiddiġerixxi. Interessanti wkoll mil-lat grammatikali l-kelma rejjaq, jiġifieri ngħidu rieq li huwa n-nom, ibbażat fuq verb li nsejħulu dgħajjef li jkollu il-je fin-nofs, il-je jew l-we s-soltu, sewwa bħalma għandek sar, għandek se, we, re, rieq, l-istess għandek r, je, e. Dak huwa l-għerq. U minnu noħorġu l-verbi. Noħorġu l-verb tat-tieni forma, rejjaq, li int jiġifieri iġġiegħel lil xi ħadd jew xi ħaġa, toħloq il-bżieq, u trejjaq meta int iġġiegħel lilek innifsek. U allura meta ngħidu titrejjaq inti qiegħed tinduċi lilek innifsek iġġiegħel lilek innifsek toħloq dak it-tiqqa bżieq, dik is-salivazzjoni f'terminu iktar preċiż jew xjentifiku, biex inti tibda taqta' l-ġuħ.